Trevor Lloyd Hughes.
Pawb da, Mr Cadeirydd.
Councillor Vaughan Hughes. Uh, Pnawn da, presennol.
Llynos Medi Hughes. Pnawn da, bawb. Alan Morris Jones. Uh, Pnawn da i gyd.
Carwyn Jones. Pnawn da, Mr Cadeirydd. Pnawn da, pawb.

Councillor Gwilym Ow Jones. Yn da. Councillor Robert Llewellyn Jones. Mewn da.
Councillor Meirion Jones. Mewn da, bawb.
Richard Jones is absent. Uh, Councillor Alan Mummery. Present, presennol. Is it Brian Owen? Uh, Prawn da, pawb. Presennol. Bob, pa Bob Parry? Presennol. Gary Pritchard. Pnawn da bawb.
Dylan Rees. Pnawn da pawb.
Alan Roberts. Pnawn da. Dafydd Roberts.
Presennol, pnawn da.
John Arwel Roberts.
Presennol. Pnawn da, Mr Cadeirydd.
Margaret Merley Roberts. Pnawn da, presennol.
Nicola Roberts.
Ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Nicola Roberts.
Thank you. Councillor Peter Rogers.
Present. Good afternoon to you all.
Dafydd Rhys Thomas. Pnawn da bawb.
Ian Williams.
Yma, pnawn da bawb.

Yn da pawb, da gweld chi. Uh, Dylan Williams, di'r prif brifwythedwr, Deputy Chief Executive.
Yn da, Mark Jones, swyddog 151. Yn da, yn enw i Robin Jones, a fi di'r swyddog cyfreithiol. Diolch.
Yn da, Rhys Howard Hughes, cyfarwyddwr addysg sgiliau a phobl ifanc.
Yn da, Hugh Percy, pennaeth gwasanaeth priffydd gwastraff ac eiddo.
Pnawn da, Christian Bange, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu'r Economi. Pnawn da, Ned Michael, Pennaeth Gwasanaethau Tai.
Pnawn da, Hugh Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.
Okay, is that everybody? Thank you. Pnawn da, Arwelwyn Owen, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion.

2021. Anybody, any discrepancies on that? No? Could ask the council leaders to propose if they're correct, please. Ie, ga i gynnig bod y cyfnodion yn gywir, Mr Cadeirydd, diolch.
Yn yr un modd, dwi'n hapus i eilio, um, Cadeirydd.
Second.

Councillor Llenos Medi Hughes. Erbyn. Councillor Aled Morris Jones. Um, derbyn, Mr Cadeirydd, ond efo un syniad bach i'r dyfodol, mond syniad bach ydio, yn y dyfodol bod Y Is-Cadeirydd y Pwyllgor neu aelod o'r Pwyllgor yn cynnig yr adroddiad. Um, ella sa hynny'n well na aelod o'r pwyllgor gwaith achos mae achos mae'r pwyllgor yma'n dal y pwyllgor gwaith to account. Diolch Mr Cadeirydd am y sylw. Just am y sylw.

Uh, could I call upon the leader, please? Diolch, uh, Mr Gadeirydd. Um, yn absenoldeb um, Mr Vaughan Roberts heddiw, dwi'n mynd i fod yn just cyflwyno'r adroddiad gan parchu'n llawn um, fel sy'n cael ei atgoffa'n reolaidd i mi na adroddiad yr cyfarwyddwr ydy hwn um, ond heddiw yma fyddai yn ei gyflwyno fo ar ran y cyfarwyddwr. A gael gychwyn hefo croesawu Mr Arwel uh, Owen atyn ni fel uh, pennaeth oedolion newydd braf iawn. um, bod o wedi ymuno fo ni yr wythnos yma i groesawu fo at y cyngor llawn am y tro gyntaf. Fel, fel nodwyd gan y cadeirydd y fanna, mae'r adroddiad yma wedi bod yn hwyllgor sgriwtini a gofain y pwyllgor gwaith, a beth sydd gennym ni fama ydy adroddiad statudol y cyfarwyddwr addysg sydd yn rhan o feddwriaeth um, gwasanaethau cymdeithasol a llesiant bellach, a mae'r ma, ma cyfarwyddwr wedi trio i grynhoio yym i gyn lleiad o dudalennau â phosib ond eto yn ymateb i'r gofynion deddfwriaethol sydd arno fo er mwyn ei gyflwyno fo a hwn ydyw ail adroddiad o yym ac yn ei absenoldeb o dwi isio diolch yn fawr iawn iddo fo am ei arweiniad yn ystod y flwyddyn dwitha er ei fod o'n ail adroddiad hon ydyw adroddiad cyntaf llawn o achos cyflwyno yn Mister Alwyn Jones nath y flwyddyn dwytha. Da chi'n gallu gweld o'r adroddiad yr amrywiaeth o waith sydd wedi mynd rhagddo a nad ydy'r argyfwng wedi ymyrryd ar yr gwaith yna. Um, Mae'r gwaith wedi parhau yn gwasanaethau cymdeithasol ac wedi dwyshau fel da chi yn gallu gweld. Ac um, beth sydd yn ffodus iawn i ni yn fama, da chi'n gallu gweld yr enghreifftiau o, o gwaith partneriaethol oeddan ni'n neud yn flaenorol a dwi o'r farn a fel 'dach chi'n gweld yr adroddiad bo' hwnna 'di cryfhau yn gallu ni yn ystod yr argyfwng yym i ddiogelu yym pobol yr ynys. Yy mae o'n bwysig yy yn fan hyn hefyd mod i'n diolch i holl staff y gwasanaethe cymdeithasol am barhau yy i i wasanaethu yym o'r diwrnod cynta yym pan o'dd powb yn cloi drysa i cadw hynna'n yn ddiogel mi oedd y staff yma yn gofod agor i drysa i fynd allan um, a bod ni'n diolch yn enfawr iddyn nhw am gneu hynny. Diolch i'r holl wirfoddolwyr hefyd sydd wedi cydweithio'n agos iawn. Da chi'n gweld yna'r cynlluniau bwyd da môn ac hefyd da chi'n gweld yr, yr cynnydd da ni'n neud o ddefnyddio arian grantiau er enghraifft yr ICF, yr Intermediate Care Fund, da ni gyd bellach yn ymwybodol ohono fo. Um, a dwi hefyd eisiau nodi, er nad rwy'n blynyddol i hwn, nodi'r her mae'r gwasanaethau cymdeithasol yn dal i wynebu hefyd, a bod ni yn, yn rhoi yn cefnogaeth yn llawn i'r gwasanaethau yn y misodd um, anodd sydd o'i blaenau nhw. Gai hefyd um, ar, ar, ar yr adeg um, bod hi'n bwysig iawn bod ni'n atgoffa pob profiad um, yn yr arolygaeth gofal yn ddiweddar yma a ga i ddiolch o fod mae ddisgwyl dwi'n meddwl i'r canu na ddod na fo. Uh, ga i ddiolch i bawb am eu cyfraniad yn enwedig i'r aelodau etholedig sydd wedi um, galluogi i'r awdurdod um, gael adroddiad mor um,

gwaith partneriaethol ni efo iechyd, y sector wirfoddol, y m- w- maes ieuenctid a'r holl meysydd ma' 'dan ni'n gyfrifol yn statudol amdano ac mae'n bleser genna i gyflwyno yr adroddiad fel bo' ni y y cyngor sir yn derbyn ac yn mabwysiadu adroddiad blynyddol y cyfarwyddwr. Diolch Mister Cadeirydd.

Gen i dy wair byr. Um, Dwi'n meddwl, mewn yes, cyngor sir fel hyn, mewn cyngor sir fel hyn, um, mae yna rhyw drefn statudol yn does lle da ni'n gorfod cyflwyno'r adroddiadau yma. Mae nhw'n cael eu cynnig a'i derbyn ac amen, a dyna hi. Ond dwi'n meddwl bod o'n gyfle hefyd i ni fel aelodau etholedig bod ni'n aelodau pwyllgor gwaith neu yn aelodau meinciau cefn, mae o'n gyfle i ni na hefyd mynegi barn a safbwynt ar yr adroddiad sydd o'n blaenau ni. A dwi isio manteisio y cyfle yma fel aelod o'r panel gwella gwasanaethau cymdeithasol. Dwi eisiau manteisio y cyfle hefyd i ddiolch um, hawdd iawn wrth gwrs ydy just rhaid yr adroddiad o'r neilltu, ond mae yna bethau hynod o bwysig yn yr adroddiad yma. Hynod o bwysig. Maen nhw'n ymwneud a'r gweiniaid mewn cymdeithas. y bobl mwyaf bregus mewn cymdeithas yn aml iawn iawn. Ac yn sicr mae mae'r gwaith sydd wedi cael ei wneud, fel oeddech chi, oeddech chi, Mister Cadeirydd, yn diolch ar ddechrau'r cyfarfod yma pnawn yma, oeddech chi'n diolch i holl staff y cyngor, wel dwi'n ategu beth ddech chi'n ei ddeud. Um, mae eisiau diolch, da ni'n gwybod am y bobl yma sydd wedi bod wrthi yn ddygyn drwy'r cyfnod y cyfnod anodd ydan ni wedi gael dros y deunaw mis dwytha yma lly. Um, mae yr arweinydd wedi cyfeirio yn tydi at rhai pethau yn yr adroddiad a faswn i'n cytuno cant y cant a'r pethau mae hi wedi gyfeirio ato fo, at yr holl waith sydd wedi digwydd, nid yn unig o fiawn yr awdurdod, ond gyda'n partneriaid ni hefyd, a mae hwnna'n hynod, uh, hynod o bwysig. Noson o'r blaen, iddyn ni'n digwydd bod mewn um, arddangosfa gan gwmni oedd eisiau datblygu fferm solar yn yr ardal yma yn Nea Bentra Caergiliog. A mi oedd yna wr y ta fi, ac mae fo'n dweud, a chi ar y cyngor, dwi'n meddwl fi, wel, dwi eisiau diolch i'r gwasanaethau cymdeithasol, meddwl fo, am y ffordd maen nhw wedi edrych ar ôl mam, meddwl fo. O mam byw ar ben ei hun yn mynydd mechall, Dw i'n byw'n Bryngwran, medda fo, ond dw isio diolch i'r gwasanaethau cymdeithasol am y ffordd arbennig maen nhw wedi edrych ar ei hôl hi, medda fo. Yn ystod y cyfnod anodd iawn, ymwelwyr cyson yn ymweld â'r cartref ac mae fy nyled i'n aruthrol iddyn nhw, medda fo. Felly, y math yna o beth, a dw i'n dw i'n cyfarfod pobl, a dwi'n siŵr bod chithau hefyd, um, fel aelodau etholedig a swyddogion, yn cyfarfod pobl yn rheolaidd sydd yn gwerthfawrogi yn gwerthfawrogi y gwaith arbennig sy'n mynd ymlaen. Rwan, da ni'n gwybod bod yna adroddiad pwysig, uh, neu bod yna benderfyniad yn mynd i gael ei wneud, neu wedi cael ei wneud hiddiw. Um, dwi, dydw i'n wedi clywed y newyddion, ond dwi'n mawr obeithio bod yn yr adroddiad hwnnw neu'r cyflwyniad hwnnw gan y Prif Weinidog yn mynd i olygu y bydd yna fwy o o adnoddau yn dŵad uh, yma i Gymru, um, wrth gwrs, i helpu ni hefo y gofal cymdeithasol yma. Oedd hi'n braf gwrando ar um, um, Mr Mario Creft bore yma. Mae Mr Mario Creft, wrth gwrs, wedi bod yn flaenllaw iawn hefo y sector gofal breifat um, yng Ngogledd Cymru, cartra yng Nghanarfon gyda fo a cartra wedyn yn Wrexham. Ac oedd o'n canmol Llywodraeth Cymru, dweud y gwir, oedd o'n canmol Llywodraeth Cymru um, am y ffordd maen nhw wedi gweithredu. Os rhywbeth oedd o'n oedd o'n dweud bod y gwaith sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru os rhywbeth uh, yn rhagor, wel, yn well os rhywbeth na'r drefn sy'n na dros y ffin yn Lloegr, ond i farn o ydy hynny wrth gwrs. Un peth ydw i yn falch ohono fo, fel ro'n i'n deud ar y cychwyn, bod i'n aelod o'r Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae o'n rhoi cyfle i ni sy'n aelodau o'r panel hwnnw, mae o'n rhoi cyfle i ni mynd i weld gwahanol adrannau o fiewn y gwasanaethau cymdeithasol. Ac um, yn gynharach eleni, mi gafodd y cynghorydd Peter Rogers a finna, mi gaethon ni gyfle i fynd uh, drwy ym ymweliad Leming, i weld â thîm Adnoddau Cymunedol yma yn Sir Fôn. A dyma lle 'dan ni'n gweld sut mae pethau wedi gwella gymaint. 'Dan ni'n gweld erbyn hyn y gwasanaethau cymdeithasol a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn cydweithio. 'Dan ni'n gweld yr integreiddio yma sydd wedi digwydd. 'Dan ni'n gwybod, um, hefo y drefn sydd wedi cael ei ei gyflwyno, bod 'na dri, dair ardal wedi cael eu sefydlu yma yn Sir Fôn, yng ngardal Caergybi, yn Amlwch ac yn ne yr ynys hefyd. Ym Mhenrhos Stanley, yn Amlwch, uh, yn y feddygfa yn, am, uh, yn y feddygfa yn Amlwch, ac hefyd wrth gwrs yn um, ardal, um, beth yna fo, um, Canolfan Beiron, Canolfan Beiron, wrth gwrs, sydd yn ardal Mona. A mae o'n, a dwi'n falch mae yng Nghanolfan Mona, mae'r ardal, uh, ma ardal yna yn cael ei gwasanaethu, achos mae'n atgoffa rwy'n o gwaith aruthrol nath rwy'n fel Mr Byron Williams

Accept.
Councillor John Griffith.
A hefyd derbyn y gwaith da uh, yr adran a pus iawn i derbyn yr adroddiad. Thank you. Councillor Ken Hughes. Derbyn. Councillor Trevor Lloyd Hughes.

Derbyn, Mister Cadeirydd.
Councillor Carwyn Jones. Derbyn. Councillor Gwilym Jones. Derbyn. Councillor Robert Llewellyn Jones. Derbyn. Councillor Meirion Jones. Uh, derbyn a diolch i Gwilym am ei sylwadau.
Camsnau y Mymru.
Ia, cytuno ac yy, ategu geiriau doeth Cynghorydd Gwilym Jones.
Councillor Brian Owen.
Derbyn, Mr Cadeirydd.
Councillor Bob Parry. Derbyn. Councillor Gary Pritchard. Yn derbyn.
Councillor Dylan Rees. Ie, yeah, fel sydd wedi cael ei sôn, mae'r adroddiad yma wedi bod trwy'r pwyllgor sgwydni corfforaethol, wedi cael seil, seil bendith, adroddiad positif iawn, derbyn.
Diolch. Councillor Alan Roberts. Derbyn. Councillor Dafydd Roberts.
Erbyn.
Councillor John Arwel Roberts. Derbyn, Mr Cadeirydd.
Councillor Margaret Mealy Roberts. Derbyn, Mr Cadeirydd, a swn i hefyd yn licio tegu y geiriad doeth y cynghorydd Gwilym Jones. Diolch.
Councillor Peter Rogers.

wnaeth yr Pennaeth Rheoleiddio Datblygu'r Economi i gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith ar y deuddegfed o Orffennaf y flwyddyn yma. Mae o wedi pasio'r Pwyllgor Gwaith felly do, drwy'r Cyngor Llawn er mwyn i'r pedwar argymelliad cael i um, cysidro heddiw. Cais ydy hwn i newid cyfansoddiad i ddirprwyo'r pwerau i'r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd mewn perthynas â swyddogaethau statudol y Cyngor, yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad a ystyrir yn ddatblygiad o arwyddocâd cenedlaethol ac unrhyw ddatblygiadau sydd angen gorchymyn datblygu arbennig. Hefyd, ynghlwm â'r cais yma i ddirprwyo pwerau i'r dirprwy bwriadwr mewn perthynas â negodi a chymeradwyo buddion cymunedol anstatudol ar gyfer datblygiadau a ystyrir yn ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol, a dwi'n gofyn i chi heddiw am fod y Cyngor Sir yn derbyn y pedwar argymhelliad fel a nodir yn yr adroddiad. Diolch yn fawr iawn, Mister Cadeirydd.
you. Could I call upon Councillor Dafydd Rees Thomas, please? Ie, yeah, dwi'n falch i eiddio'r y cynnig yna. Diolch.

Derbyn, Mr Cadeirydd.
Councillor Carwyn Jones proposed the report, so we take that as read. Councillor Gwilym O Jones. Derbyn, Mr Cadeirydd.
Councillor Robert Llewellyn Jones. Derbyn. Councillor Meirion Jones. Derbyn. Councillor Alan Mummery.

Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Cyn i ni fynd ar y, ar y rhaglen, ga i uh, mon, uh, nodi bod uh, Mr T Hugh Jones yn ymwneud um, ar ôl, wel, cyn doli gen i wedi. Wedyn, uh, fel pennaeth yr uh, gwasanaethau Democrataidd. Mae Huw wedi bod yn, uh, yn gweithio uh, am blynyddoedd yn y gwir i, uh, i wneud trefn ar uh, lot o bethau sy'n rhedeg y, y cyngor. Am fydd o'n collad mawr i ni gyd ar ôl, uh, ar ôl Huw ymddeol te. Ond na fo, mae wedi gwneud y penderfyniad. Um, mae'n hogyn ifanc, ond uh, na fo, nes i ddeud wrtho, dylio i wicio mlynedd eto efo, ond uh, Wel, diolch yn fawr gen i gael fynd rwan, felly ti. Wedyn, uh, diolch yn fawr iawn i, i Huw am, am y gwaith dda mae wedi wneud efo'r pwyllgor yma yn tyde. Ond uh, na fo, mi ai uh, ymlaen rwan efo'r uh, y cynnig sy'n ei yma. Mae pleser gen i gynnig argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhalwyd ar y 9 ar 20 o Gorffennaf. Fel cefndir, mae WLGA yn annog pob cyngor i fabwysiadu datganiad amrywiaeth fel rhan o'r paratoi at baratoadau

Wedyn. Thank you for that, Councillor Llewellyn Jones. Could I call upon Councillor Vaughan Hughes, please? Uh, diolch, Mr Cadeirydd. Gain a ddeud y bydd yn chwith i ni uh, ar ôl hiw fel rhywun sydd wedi bod yn aelod o'r pwyllgor yma o'r cychwyn. Uh, dwi'n falch o eilio'r cynnig ar argymhellion. Diolch yn fawr i chi.
Thank you for that. Before we go to the vote, I'm sure we all echo uh, Councillor Bob Llewellyn Jones' um, observations and Councillor Vaughan Hughes. If any, anybody else got any comments or anything before we go to the vote? Councillor Clynos Medi? Ie, yeah, diolch. Dwi'n meddwl bod o'n andros o bwysig heddiw bod ni gyd yn um, derbyn yr cynigion yma. Mae'n ma, ma bwysig bod ni yn hyrwyddo amrywiaeth yy mewn aeloda etholedig yym ma' gynnon ni gama' mawr i'w cymryd fel awdurdod yym a ma'n bwysig bo' ni yn ca'l y gwell trawsbriod o aeloda' etholedig a bo' ni'n defnyddio y llwyfan yma o gyflwyno'r adroddiad yma heddiw fel cyfla ella i'r wasg rhoid rwbeth allan yna yn yn deud bod Cyngor Ynys Môn eisiau gweld amrywiaeth mewn cynghorwyr yn dilyn etholiad 2022 a, a bod ni gyd mewn cytundeb um, yn, yn unfrydol fel 30 o gynghorwyr i weld hynny'n digwydd. Mond ychydig o eiriau yna. Diolch, Cadeirydd.

Derbyn.
Councillor Alan Mummery. Derbyn. Councillor Brian Owen. Derbyn. Councillor Bob Parry. Councillor Bob Parry.
Derbyn.
Councillor Gary Pritchard. Yn derbyn. Councillor Dylan Rees.
Derbyn.
Councillor Alan Roberts. Derbyn. Councillor Dafydd Roberts.
Derbyn.
Councillor John Arwell Roberts. Derbyn. Councillor Margaret Meley Roberts. Derbyn.